Xi drabi, medium wieħed mhux biżżejjed sabiex nistħarrġu tema. Il-kittieba Leanne Ellul ilfotografat Jola Cassar. u l-mużiċist Kenneth Sacco ingħaqdu flimkien sabiex jesploraw il-bjuda u t-tifsiriet differenti tagħha. F'din ir-rokna, nagħtu ħarsa lejn il-kitba id f'id ma' arti oħra. Il-proġett Bjuda beda mill-imħabba tiegħi għall-abjad ikolli ngħid u minn hemmhekk imbagħad Sibt mod kif anki naħdem ma' artisti oħra. Għaliex bjuda, għaliex l-abjad huwa l-bidu biex ngħidu hekk, l-abjad jista' jkun ħafna affarijiet, ħafna elementi u jista' ma jkun xejn ukoll. U allura fl-abjad rajna din il-potenzjalità illi tinħoloq xi ħaġa u li anke l-udjenza mbagħad toħloq xi ħaġa. Waqt dan il-proċess kollu ma konna konxji illi l-abjad ma bdejniehx aħna biex ngħid hekk, illi kien hemm diversi oħrajn illi kitbu bl-abjad, illi ħadmu bl-abjad u allura fittixna anke illi nsellmulhom permezz ta' dan il-proġett u fil-fatt it-titlu Bjuda huwa wkoll it-titlu ta' poeżija ta' Dun Karm Psaila u allura dan il-ktieb mhuwiex biss anke ħarsa preżenti jew 'il quddiem imma wkoll ħarsa lura f'dan is-sens. Il-proġett Bjuda beda bejn Lien u bejn Kenneth Sacco fejn ħsibna fl-idea ta' Bjuda u deċidejna li l-punt ta' tluq ta' dan il-proġett ħajkunu il-poeżiji ta' Lien. Liane tatni poeżiji differenti u jiena rriflettejt fuqhom, ħadt oġġetti, pruvajt ritratti differenti bbażati fuq riċerka li konna diġà għamilna u minn hemmhekk komplejna nespandu l-proġett. Jiġifieri Liane mbagħad ħadet l-oġġetti tiegħi u inspirat ruħha mir-ritratti tiegħi u kenitha l-ritratti u l-poeżiji u kkrea l-mużika wkoll. Dan il-proġett inħadem fil-qafas tal-Aġenzija Żgħażagħ u allura fittixna wkoll illi naħdmu maż-żgħażagħ biex nisimgħu x'għandhom xi jgħidu fuq dan l-aspett. U allura bejn li kont qed naqra u nisma' u nfittex u nara, fl-istess waqt kellimna maż-żgħażagħ biex naraw x'ifisser għalihom u għamilna wkoll stħarriġ. Ehm, u minn hemmhekk imbagħad bdejt infassal il-poeżiji, bdejt nikteb il-poeżiji, diġà kien hemm xi ideat li kienu nħmew qabel u komplejt niżviluppom u naġinhom. Minn hemmhekk imbagħad daħlet ġola kassar il-fotografa illi ehm, rat dawn l-elementi ewlenin fil- poeżiji u ħadmet bihom. Meta ħadet ir-ritratti, reġgħet ġiet lura għandi, sedatant Kenneth Sacco kien qiegħed jara x-xogħol tagħna jiżviluppa u jaħdem fuq il-mużika u jkolli ngħid allura kien proċess organiku ħafna illi permezz tiegħu ħdimna fi tlett dixxiplini differenti imma li fl-aħħar mill-aħħar jikkumplimentaw ħafna lil xulxin. Meta lestejna x-xogħlijiet kollha, it-tliet xogħlijiet iddeċidejna li naqduh fi ktieb u l-irwol tiegħi kien ukoll li nara li l-ktieb jingħaqad flimkien kif xtaqnieh fil-bidu. Ehm, ħarisna lej elementi differenti, irriċerkajna f'fajt differenti mbagħad ukoll estendejnieh fil-wirja. Il-wirja kienet esperjenza u dewqa mill-ktieb, iżda l-ktieb, l-għan tal-ktieb kien li jibqa' u l-qarrej jista' jibqa' jesperjenza t-tliet elementi bil-mod ta' kif jixtieq hu. Jiena nħobb ngħid meta dak li jkun jikkollabora, l-ideat mhux sempliċement jiżdiedu imma jimmultiplikaw, jittriplaw. L-ideat iġibu iktar ideat biex ngħid hekk. u dan is-sens kollaborattiv anke bejn mhux biss bejn il-kittieba ma bejn artisti minn oqsma differenti, naħseb li jagħti ħafna nifs lil kitba u lil ġeneri l-oħrajn u permezz tek nistgħu biss nitgħallmu u nikbru jkolli ngħid.